Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Artek, proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti, fejn flimkien qed nesploraw aspetti differenti ta' arti u teknoloġija u fl-istess ħin nippromwovu wkoll il-kreattività. Infakkarkom li iktar informazzjoni tkunu tistgħu issibuha kemm fir-rivista Satar, fis-sit satar.org.mt u anke fuq l-app tas-Satar. Illum magħna reġa' għandna lil Keith biex jispjegalna kif se nibnu t-tieni mudell. X'ismu t-tieni mudell, Keith? L-artist diġitali. L-artist diġitali. Narawh flimkien. Mela, Keith, x'qegħdin naraw hawnhekk? L-artist diġitali, x'jagħmel dan? Dan jiġi tagħmir li iħallik tidħol f'ħafna setturi hmm. biex niftehmu kull ħaġa li tixtieq tesprimu ruħek bħala arti, l-udjenza tagħha twassala għandhom, trid tikkomunika lejhom. U fil-fatt f'dan il-mudell ħankun qegħdin nagħmlu ehm, oġġett illi jaħdem ma' modelli oħra li ħajkunu ġejjin fil-futur ukoll. Tajjeb, ħafna. Naraw forsi da xejn kif nistgħu noħolqu. Iva, mela kollox jitlaq bħal dejjem mill-mudell li ħajoffri s-satar. Sewwa, il-mudell huwa ċaċa ċatta, flat packed, sewwa li ġo fiha ħansibu propja il-cutouts bil-folding lines fi għandek il-tinja fi ħassir, u għandek bieċet oħra li ma tinżejnu bihom u nżidu mal-modell. Mhm. Mela, il-modell jitlaq billi inti għandek bħal soltu il-parti ċentrali, tinqala minn ġol model, minn ġol template b'dan il-mod, oh. sawa, u din ħankun għedin nibnu verament malaj. Kull manda ftit tinji u din bażikament nistgħu naqbdu nagħmlu għomek. Mhm.

Fil-fatt, għandna waħda fin-nofs li qisha fit-triangolu tan-nofs li taqa' 'l isfel. Sewwa. Jiġifieri. F'dik qiegħda ħa tkun diġà maqtugħa min-naħa ta' fuq biss. Iva, ħa tiġi letteralment weħedha f'postha. Mhux hekk. Għax inti tkun tajt it-tinja fejn għandek dak id-daqqiet. Nagħmlu għall-isfel, il-ġewwa. Dik għall-isfel. Tajjeb. U mbagħad għandna Qisu triangolu fin-nofs, illi minnha, biex intuha s-saħħa, għamilnilha tinja fuq naħħa minnha. Sewwa. Hawn biċċa li taqgħu titneħħa. Ok. U mbagħad hawnhekk għandna tinja oħra li naqduha waħda fuq ġewwa. Eh, tiġi qisha triangolu. Tiġi triangolu ma b'saħħtu. Piramida b'saħħtu. Tiġi b'saħħitha. Eh. Tkun trid tinkollha idea. U dik hija parti naqra kruċali minn disinn. Għax hemmhekk ħajkun hemm ċertu pis Kif spiegajna ħanpoġġu device li ħajpoġġa fuqha. Ħanamel naħa l-oħra, mhm. tiġi l-istess ħaġa. U nek jinkolla u jaqdu għawġek laħjar. Iva, iva. Għanuża kolla mux tal-istik imma likwida. Likwida. Li hija effettiva u ħafna midrabi nsibu għal dar. Dejjem jista' jintuża anka klugan u xek. Iva, iva, iva. Fil-fatt tara tajni għal kollha biex tgħinha ftit biex iżżomm għamil ta' żewġ paper clips tiskanta miljun użu għandna dawn il-paper. Veru, veru. Dejjem kuljum isib wieħed ġdid. U hawnhekk għandna jisom dawn paper bħala clamps. Sawa, issa la darba dawn ixfu ħankun nista' nagħti t-tinja wkoll tal-piramida, qegħdula hekk, sawa. Dik it-tinja ħadd forma propja Il-forma prinċipali. Fil-fatt issa minn it-tinijiet kollha, anke l-aħħar waħda tal-flep, illi meta taqadhom flimkien, nillajnjawhom mara din tiġi bil-ponta ma' fuq u din tiġi ma' isfel. Issa din nistaw nżommu għadġa jew bil-kolla jew kif għamilna modelli oħra. Pero fil-qieħ għamiltlu xi ħaġa nara dan għandek eżempju. Iva, iva, iva. Biex nagħtuh dik inna iktar saħħa, u mbagħad ħan nispjega wkoll kif ħandaħlu funzjoni oħra bi għadi. Alright. Ħan użaw biċċa kartonċina sewda. Sewda dan ikun iridu jipprovdu u ma stess xek, ġifieri mhux ħadd mhux inkluża. Ikun hemm bżonn kartonċina. Kull ma għandek bżonn tagħmel huwa li tpoġġi l-mudell fuq kantuniera li tkun Kartabu, jew 90 degrees, sawa, għandek dak il-qiesek, tpinġi il-forma li ħataqta. U dik tinqata, tinqata bħala kwadru. Tajb, mistoqsija kit bil-fors trid tkun sewda jew tista' tkun. Dal-kasiva, dal-kasiva. Għax għall-użu partikolari li. Waħda mill-funzjonijiet ta' dal-modell. Tajjeb. Dan jservi ta' ħafna funzjonijiet. Mhm. Essenzjalment huwa biex iżżomm it-tamir tiegħek il-mobile, device, u tablet, essenzjalment. Imma għandu xi tliet funzjonijiet oħra. Mhm. Moħbin, mhm. ximkien fil-proċess. Dejjem hekk tħobb tagħmilhom inti. Iva, dejjem kemm dak ingħaqad biss fil-fatt. Fil-fatt meta aħna nkunu għadna il-qieħ, jiena barra li nkun tajt kwadru, naqta' wkoll jisu s-sajs ta' ritrat tal-passaport hemmhekk. All right, rettangolari. Mhm. Il-qoddim ħan iskopru xinija, fil-model finali ħan iskopru xinija dik. Sewa. Ħan kun nesploraw. Għanna naqra anticipazzjoni. Ħaġa mela. partikolari. Ma lissa, għalissa dik ħas servi liktar biex ta' tissaxħa l-model. Kif għedin naraw għawnek imwaħla b'naqqa kolla. Ovvijament, l-sewa. Sewa, namlu ekku kolla. U għawnek għanna zawt slot, għanna slot li jgħed vertikali mhm. u slot li jgħed diagonali. Mhm. Dak għax aħna nistaw nistetjaw biex id-device li tuża Tpoġġi angoli differenti. Jew dritt eżempju. Fil-fatt, hawnhekk għandi żewġ tipi ta' devices għandi mobile u għandna tablet żgħir. Ma sax ikun xi tablet minn. Le, xi 7 inch jew hekk. Ekku, ekku, ekku. Fil-fatt daw id-devices, device tipiku ehm, ċellulari ħanajdu hekk jidħol eżattament fid-diagonali U jieħu l-angolu, għanuża l-logo tal-Artek biex jagħti eżempju. U dan jieħu angolu, jisu bej wieħed u ieħor minn hawnhekk mhm. sa sa xi nofs paġna l fuq. Sewwa. Għan użawh ukoll ma' żewġ modelli li ġejjin. Mm, hija rajġa, diġà interessanti. U għandna wkoll angolu ieħor li l-istess slot tatina Jidħol dritt. Angolu ieħor. Tajjeb. Di tajba ħafna ma l-aħħar modelli ħan naraw. Mm. Jew inkella biex tagħmel xi ħaġa qudiem id-device. Mm, tajjeb. Xi ħaġa wkoll. Isu tripod ngħidu l Hekk għandek tripod sempliċi imma effettiv u stabbli dik l-importanti. Hawnhekk għandek mod kif inti tasal għal buttuna tar-ritratt minnaw jew minnaw. Jew minn hemm jew minn hemm ġew. Kif ukoll fil-mudell żidna biċċa teknoloġija oħra. Din tista' tkun switch tal-kamera. Mod verament sempliċi, ħan nispjega ħata malaj, kull mandek bżonn hija l-cutout li tajna aħna fil-modell. Tikka tin foil, aluminium foil, huwa tajjeb, ġifieri, meta inti tiksi din l-istikka, mhm. daqsxejn foil. Nistgħu nagħmluh il-forma kif nfasslu għal mobile tagħna u dik kull darba tagħmilna snapshot kif iridu aħna. Taf tkun vera komda meta tieħu ħafna ritratti ripetuti. Mela, ħammurru issa għal xi żewġ funzjonijiet oħra li għandu dan id-device. Fil-fatt, apparti l-pożizzjonijiet differenti, inti tista' wkoll tużaħ biex tamplifika l-audio li joħroġ minn ġol mobile. Mela jena d-dola kħed indoq diska jena, mhm. sawa. U ħafna minn devices ikollhom l-speaker għaw taħt. Sewa, eżatt. Dan insert għandu kemm għaw u kif ukoll għaw. Ma jgħadu kellu għaw isfel biss bħal mhm. ħafna mobiles. Dan jista' wkoll jintuża waqt qed tiddoq xi video mhm. biex jamplifika l-ħoss tista' tpoġġih Speaker ġewwa. Sewwa, sewwa. Tista' tagħmlu hekk inti u l-akustika taw ġew tgħin. Tromba, ħajdu la hekk. L-akustika vera tagħmel differenza. Filli jistema jisu iwerża. Daqqa waħda ħolok dak il-volum tal-mużika tal-awdjo li dik ukoll funzjoni ieħor. Ħammur issa l-stop motion. Sewwa. Tajjeb. Issa stop motion hija magħmula minn diversi idolo frames, diversi istanti tal-mument li qed tieħu ritratt inti, sewwa, ripetuti wara xulxin f'tikka ċaqliq differenti. ċaqliq dejjem tal-oġġetti u mhux iva. tal-kamera. Il-kamera importanti tibqa' fl-istess post. fuq il-kamera mbagħad footage li ġaħadna fiha. Sewwa. U nispjegah fuqu. Imma kieku qed nagħmilha issa dal-mument issa stess, sewwa, Kull ma għandi bżonn huwa li għandi ehm, karta hawnhekk, mhm. anke jekk qed infinġi karattru. Hmm. Tiftakru dik il-logħba bl-Ingliż jgħidu la Hangman, u naħseb ħadd jgħidu pjaċir. Iva, u hemm ħafna fejn tilab u fejn tesplora fi din, tista' tikteb script għaliha. Għamilt ehm, sensiela ta' videos anke b'cutouts li pinġejt u ċuħ differenti, karti, hmm. u qed inpoġġew waħda wara l-oħra. Waħda partikolari ħankun qegħdin naraw hija propja Din feature l-oħra li għandu l-mobile, mhm. li ma konx nuża qabel, ħafna mobiles, ħafna devices ikollhom il-makro. Iva. U żgur. Makro trid tkun dawl tajjeb. U f'distanza partikolari. Distanza partikolari u angolu fiss. U meta nuża il-kamera biex propja nieħu ehm, ir-ritratt mhm. makro, U fil-fat din it-tuffiħa din nagħtu very high definition photos u għadin tarawhom ukoll animati. Bħala stop motion, meta ħankun qegħdin naqbdu din mal-mudell ta' wara din, mhm. ħankun qed nagħmlu anka xi ħaġa teatrali. Hmm, interessanti. Mudell ukoll jibni fuq liħor. Tajjeb ħafna. Interessanti ħafna. Tajjeb. Model. Mhm. Xtaqt nżid ukoll li għandna biċċiet oħra naħseb għalija kont sejra u ġvera. Ti antiċipajtni. Ekku, ekku. Għandna biċċiet oħra fil-katals li għandna available. Li propja, it-sabtu ju tara inti fejn tixtieq tarmon fil-model, mhm. fil-fatt jien għamilt Jessa principalment kamera. Għamilt żewġ lentijiet fuq qudiem. Ħadd il-katals u qedhom. għamilt il-logo tagħna tal-artek. U d-dim għandna żewġ nobs. Għażin jisa kamera xi waħda klassika vintage. Għandna żewġ nobs tiġi ċirku fuq ċirku ħadd tiġi iktar tridimensjonali. Għandna oħra naħħa l-oħra kif ukoll għandna xi switches. Li daw kollha tista' żżid magħhom ukoll. Huma decorations. Huma dekorazzjoni li mhumiex bil-fors hekk jew. Sewa jistgħu wkoll jagħtu kulur li jridu huma forsi. Jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet li jagħmlu għad tidher iktar klassika tajjeb ħafna. Proset ħafna kid, vera jidher interessanti fil-fatt jiena għandi tripod però dil-pożizzjoni vera diffiċli biex joqgħod, jiġifieri jkun verament idea tajba. Nittama li Tagħmlu dawn il-proġetti u jekk tagħmluhom ibagħtulna r-ritratti tagħkom skont kif tkunu żejjintuhom intom fuq correspondenza@satar.org.mt ħalli nkunu nistgħu ntellgħuhom fuq il-midja soċjali tagħna.